Koro adhi wariwre e lemo. Sawo nitie mar min mare. Awuoro. Sawo nitie piny ni nyaka mar min ng'ato. Sawo. Eh, omra sab min ng'ato, omra ji ohero. Hey. Koro ng'ani gochona ka wan gi jotich Nyasaye ni, yalo ringi, wadhi timo sap minwa. Nyitwada osiepa. To okone ni kik idar ka ok itimo sap meru. Min gi yando tho. To kare min tho to min to nigi sawu. Nyithi Nyasaye. Min tho to min nigi sawu. Koro chal gima min no, ne timo sawu to noweyo. Koro wene no mera tho to abiro tho to sapa ni kik lew ibi timna. Koro nasime ni bi ka wadhi watim sap meno. Ei, bende pek ndi jokama sawo mar ng'ato eh, awuoro sawo mar ng'ato ineno nyathi nyasaye wamor gi puonj ma jatich nyasaye opuonjowa jothurwa sewni odhuro nyaka mar ng'ato nitie ondike niya somane bugni nyathi nyasaye Kechi sani sani adieri e dwe ni ma e dwe ma nyaka ma ji tete nyaka jo Kristo wa wuon nie nyaka jo Kristo timo sawu mo luonge jo Kristo wadgi ma dhi ma chie nie otimo sa nyaka jo Kristo timo sawu sani mo luonge jo lemo wadgi ma gi tim sap ngamo tho ma gi chiem kanyo osiep na ma gi miel kanyo ma gi tim gi gi ka gi timo te ne kech ji nie sawu awuoro dweni kendo ibiro yudo ka jakristo dhiye mobede sap ng'ama otho ang'o ma koro timore ng'at nyasaye buk mar saburi loko chon ema dwaro Erokamano bwana. Sasa ugedhi jaduong'. Erokamano. Saburi mia kod auchiel loko machon wesne piero ariyo kod aboro tang' ane ng'at Nyasaye somane Owacho kama. owacho nang'o jot Nyasaye Ne giriwore bende kod Baal po- Peor. soma soma ne giriwore bende kod Baal Peor soma soma Ne kamano gichiemo. ah ah ne giriwore bende chaka ne Ne giriwore bende kod Baal Peor. Ne giriwore bende kod Baal Peor. Ne gichamo miseng- misengini mag To jomotho. ichachne nang'o? Dak- Som asoma moriere. Cho- Som asoma gino Owacho malong'o. niya, Owacho Ne nang'o? giriwore bende kod Baal Peor. Ne giriwore bende kod Baal Peor. Ne gichamo misengini mag jomotho. Oran mobedi.
Idhi yudo Jokristo sani. Wang'e morore mandas onyulo matek. Siepna wuorie. Iwani en gi kueyo mit adhoge. Chayo lok mani kumbulu ola. Ola ka. Kama ng'ama tho nitie. Ng'ama omera jowadwa. Jati Nyasaye Nyasaye mondo gwedhi kuom puonjowa wachno. Mano sawo mar ng'ama tho. Jalemo omadwa ne wesini ne jati. Jane maduong'. Ne giriwore bende kod Baal Peor. Ne giriwore bende kod Baal Peor. Ne gichamo mse gini mag joma tho awori to be oyieni jeremia somane koyieni par kod auchiel aboro kata e loko manyien somane ka be oyieni ja kristo mondo idhi cham sap ng'ama otho somane par gauchiel aboro somane wes Some loko manyien owacho Owacho niya, nang'o? Okon ang'o? Kik idonj e ot ma ji timoe sawo, Kik idonj e ot moro ma ji time e sap ng'ama otho. bende kik ibed piny mondo ichiem kendo me- imeth kodgi. Ler malich.
Dhiyo kiny dhi. Ous ma ma wuod owadu kiny nogo pa To dwa loso gi kiny dhi konye. Kiny dhi. Koso ok iwinjo. Nuone wa. Nuone jalemo. Eh. Kik idonj ot ma ji timo e sawo. Kik idonj ot moro mitime sa miyo moro ma notho chon to ni koro wuode dwa dar. Osiepa to koro sawo ni ka ji chieme ikone jalemo ikone ja Kristo ma samo chap ma chamo sap ruoth. Osiepa ikone niya kik wanwang'i kanyo. Hata jiwi ni kiny dhi. Tom West.
Okona. Tom. Owacho niya. Okona. Kik idonje e, e ot ma ji timo e sawo. Tom ng'at Nyasaye. Kik ibed piny mondo ichiem kendo imeth kodgi. Mano e gima ondiki osiepna.
Ne kech ang'o? Jokorintho mokwongo apar piero ariyo. Gimomiyo ng'ano wacho kamano. Sawo mane West. Undi Chung', kal piyo wadhi. Okono ang'o? Apar prariyo wacho Apar ni- prariyo okono ang'o? Owacho niya, Okono ang'o? ooyo, Ooyo. awacho ni misango ma joma ok oyie kuom Nyasachwa ema otimo. Awacho ni misango, misango, gimiluongo ni sawo ma joma ok oyie kuom Nyasaye ema otimo. Gitimo ne ng'a? Ooyo, awacho ni misango ma joma ok oyie kuom Nyasachwa ema o- otimo, Ehe. gitimo ni jochiende, Gitimo ne jochiende to to ok ok ni ng'a?
Nyasaye.
Mano ler malich som.
Ok adwar mondo ubedi achiel gi Ok adwar jochiende. mondo ubed achiel gi chiende som.
Ok unyal madho kikombe mar ruoth Ok umeth kaka jati Nyasaye puonjo wach mar kendo sawo. uchak umadh kikombe mar jochiende. Ichak idog imeth kama ng'ato igole sa igole sap ng'ama otho. Ing'a in. Wadwaro miyo ruoth mirima Idwa miyo koso? Nyasaye mirima koso? Omera winje gigo in. Koso waparo ni watek Omera winje moloye? wachno osiepa wa aweya buk itieko. Jolemo une baji ou. Chiemo diriyo. Kwa hilo kamigo le sao obere malich. Asap ruoth to konimne malaika molor gi ndege dok.

Hey, nyathi Nyasaye dwa na wesna hai kanyo. Awera go. Dichiem anajiri ni ha. Gichiemo, Dichiem. Wesero dwa tami ni okichiem to ma dwe chiemo. Ki piny ru dichiem. Dichiem dichiel. Eh, chiemo dichiel. Ma koro ji onindo go sani. Ji onindo gi chiemo dichiel. Omere dwa nene gik ma ji timo. An an iwinj report. Report mar chiemo dichiel ibiro winje e udi. Wawa kiny ndalo rumo. Wawa kiny odiechiengno rum, koserum, arito rum chakre tarik piero auchiel. Chik iti e redio, ibiro winjo chiemo dichiel gik motimo. Omera ma kane kanyo, doka ne jo-Hibrania, jo-Hibrania apar gariyo apar gauchiel. Siem chiemo dichiel. Somane? Mm. Jo-Hibrania apar gariyo apar gauchiel be nitie. Eh, Wacho niya, owacho nang'o?
ritreuru mondo kik ng'ato Ritreuru mondo ng'ato kuomu.
Som. Ritreuru mondo kik ng'ato kuomu bed ng'ama terore. Somewhere. Kata ng'ama ok oluoro Nyasaye ka Esau. Ehe. Mane ong'iewo duong'ne mar nyuol mane ni mana ni mondo ochiem dichiel kende. Winje gino.
Winje gino. Rit report orucha nikech chiemo dichiel orucha. Rita ka ripot orucha, chik iti e redio iwinj ripot. Neke chiemo didi dichiel. Owito ng'ato. Owito owito owito ng'ato. Chiemo dichiel kende kama. Owito go ngimane. Dong owito go duong'ne. Dong iwinj duong'ne mar nyuol. Okawo mo miyo wadi neke chiemo. Mama chiemo we chiemo awuoro chiemo. Sama na chiemo e cha go lie buk mane cha. Igola jo jo Korintho. Somwa.
Owacho niya.
Okona. Ooyo.
Eh.
Awacho ni misango ma joma ok oyie kuom Nyasachwa ema otimo. Gitimo ne ng'a? Gitimo ni jochiende. Somwa Yesu akalo. To to ok ni Nyasaye. Soma soma wadhi ng'a Nyasaye.
Ok adwar mondo ubed e achiel. Ok adwar mondo ubed e achiel gi jochiende. Ok unyal madho kikombe mar ruoth. Mano mondiki jo lemo. Kendo uchako madho Mano e kaka ondiki. kikombe mar jochiende. Ok itim kamano. Wadwaro miyo ruoth mirima koso. Hata jiwi niya, Koso in kiny waparo ni dhi, watek moloyo. ring'o rume gine, ring'o rume bucha, kiny dhi. Mano, dhi chiemie, jaleme ema wuoyogo. Mamadho sap ruoth, in ema wuo kodi. Joma ok madh sawogo to dikia gik mawachogo. Ito ema jiwo niya, ajiwo nyaka jolemo gi joma kia gigo ni kiny dichiem kama ogol e liend ng'ato mondo gokinyi ji nyalo tiekoni mondo kabisa ikoni awinjo ni godo liel ka to awinjo ni oyang' im boreri I- iwe manyiwe mano jaleme mawuoyogo in ema wuoyo kodi koro kiny dichiem Mano e gima ondiki nyathi Nyasaye. Siepa muma ka jowadwa wasomuru. To moloyo jo kanis joma limo. Somuru muma mondo muma oriewa, otiegwa, opuonjwa, okwerwa mondo wabed joma kare e mbele Nyasaye. Wadhi miyo Nyasaye mirima. Winj gima Paulo ndiko kanyo. Ka ok itang' mirima tupo. To bokasore ni lemo. Iwinjo? Awinjo ka jatich Nyasaye opuonjowa ni sewni opogore opogore opogore opogore. E er gi er iwinjogi. Aye kanyo. Aweyi. Walemo. Wasego ni erokamano Nyasaye mangima. Wan e pap ka jaduong'. Iloso chokruogni mondo wawinjie weche machalo kamago. mondo wabed joma otiegore joma oriere joma opuonjore joma ok nyal donjo e andaki moro ma chieng' moro mono aneno wang'i udi nyasaye jatich ne opuonjowa sapi sawo miwachonwa e johana auchiel ni ng'ama ok ochiemo kendo metho ng'ano ndik piny ni obaye koro wuora en wach matek kodwa yienwa mondo wacham ringri nyasaye nikech ringri neno yudo ni en e chiemo madieri to orembi e math madieri mano e kaka iwache koro kata obedo ni wanindo gi math nyasaye math wanindo go kama lich kawuononi dwamadhore nyasachwa tikono ni math madieri to en mana rembi to chiemo madieri to en mana ringri mano te kaka iwache a erokamano par oganda nigi mondo nyasachwa kik wadonj e andaki moro mabiro tamowa nyasaye ni ok warom kodi yesu kristo iwacho ni ibiro gombo mondo iduogi mondo iomwa to ok ber ka ng'ato dong' ye iparwa jaduong' ka chokruogni nyalo paronwa wechegi otimre kamano tekoni obed kodwa nikech mane sayowa en kristo ma jawar amen uh, penj moro a nitie ma ng'ato apende ni secha openjo nang'o cha jadolo mopenj ni kia minwa kia ng'o parnago gweth e, nang'o Eh, ng'ato owache ka na oche gweth odak gi mama gi to koro wuoro ema gwedho ji eh nodak gi mama gi to koro mama gi ma en go to koro ere kaka to winjo ni osakia ni uko wacho kamano kika med gi moko wacho eh o wacho nang'o eh kaka ginyalo yudo gweth japuonj wacho ne wach motingo kaka onyalo yudo gweth to wuoro ema gwedho ji to gin eh, kaka onyalo yudo gweth to wuoro ema gwedho ji to mine ma en go eh. onge wach nikech sa kiny wanayud dwoko kiny wanakel e flo ng'ato ng'ato nowuo Nikech kopenjo ok openj jale, ok openj jayalo, openj jogi te, jogi te osepuonjore ging'eyo. Ng'ato ng'ato kiny ochiw dwoko ma en go. Dwoko kiny wan in iyudi, japenj ka in ka, kata ionge ka, kiny iyud dwoko. Yawa kiny nomiyi. Jogi riek mang'eny, jok mineno man kani, riek malich. Kiny nomi dwoko maler ma in iwinji. To kaka odag gi meru, to wuoru nikech ero meru kende ema nonyuoli. Meru ema nonyuoli kende. Wuoru ne onge. Koro kiny giniduoki. Joma mine gi ema onyuolo to wuon to onge. ma en opo ma kamin onyuole to wuon onge bas jowagi nigi dwoko maler kiny ginimiyi mano e kaka en onge wach wadhi nyime nyoro nwawuoyo kuom gimoro ni mpango wa kando nyithi nyasaye nikech saa ok adwa napenji nikech ibiro deko samoro wiyi osewilgo koro nyo wawuoyo e gimiluongo ni mpango wa kando en nyasaye nodage maler kabisa ma en kik idog inwoye en nyakoni mpango wa kando kutok kwa ka e chokruogni mwatieko chokruogni en weke kan kete kita kando kabisa yaye kinyalo winjo ka chokruogni nobiro mondo okonyi adieri to en kitieko chokruogni ng'at nyasaye inyochi ere en kete kita kando kabisa ka ok ikete kando to ok awuondi ng'at nyasaye Awacho ni adieri, ka ok iketo mpango wa kando kando, ibed dhako, ibed ng'ama dichuo, tidagi mpango wa kando idhigo nyime, dhiga adhiya nyime, to chieng' mar achiel inene gi wang'i. Mane kaka nikech nyasomo ni te ni Nyasaye odagi. Joma notime te niwinjo gikogi. Niwinjo giko ng'a? Giko Daudi. Niwinjo giko ng'a? Giko Abimelek. Giwinjo gikona to ne wanyisi osiepna. Mpango wakano en Jehova e keny ka en Nyasaye odagi. Omiyo dhako nyawacho niya, kapod iwinjo ka pod ok inyal bedo gi dichwo achiel, weri gi dichwogni, we luongori ni chi ng'ato, nikech nyasomo malong'o niya, in thuolo kabisa kapod ok okendi, in thuolo, in thuolo mang'eny kapok okendi. To kosekendi, koro ok in thuolo, in e nyororo, otweyi mana kaka en. iwinjo ma emomiyo joma chon ne luongo niya ochod ochodo roro kendo ochodo nyororo mane otweye kuom chuore kaka ondik e jokorintho mokwongo abiriyo wetne piero ariyo piero adek kod ochiko ni dhako konyuom to twe koro ma emomiyo e kama dhok moro noaye ni ochodo roro ng'at maonge gi chuore nochodo nyororo mane otweye kuom chuore koro mane kaka en koro kineno ka tek ma chuori ma in gachiel ok nyalre chodo roro To ne jorororo kabisa. Kisechodo bas chwadri. In thuolo. Chwadri mi chwadri nyaka Homa Bay, chwadri nyaka kure, kamero ne dheye chwadri. A- Ayawoni. Chwadri. In thuolo. Chwadri kabisa. To ok inyal chwadri to in gi chuori. Kuero. mano chuo be kamano ok inyal chwadori to chiegi nitie tiwe chiegi to ni kende to ichwadori ok ok nyalre chuo bo tue mano e kaka en jothurwa koro chik odag mano ya wachunu maler to ang'e ni dhano ok winj wach mago weche joyalo chieng' moro wan gi nyi- nyiende waseyalogo to ng'ato biro guok moro nindo kamae to jadolo winj gima ng'ane timo owuotho kama to kobiro to guok manindoni ema ogweny to guogni to yien ka jayalo nade ni guok to yien ka jayalo winjie ni jayalo ma wuoyo kaka kura wuone ayien emomiyo awuoyo be kaka jomoko kawe ni mago weche joyalo joyalo koseyien to wuoyo ayie ayien kiny dhi adhiya chi ng'ato Kaka moro chwe koro otwage koyugi ae ko- akode koyugi ka ka chwore nitie inyalo yudu. Koro chwe kode rodi kal rodi be dhi migori ka ok kamano chom zori. Mano dhi kode ni lal kabisa. Mano e kaka en. Eh, dhi kode. Mano en ang'ado ni rieko. Ok inyal we ni kia jayalo puonjowa ki ang'o mago ae. Mago weche joyalo jalo kuse yien. Fa wuwa wuwa bara mach. Mane kaka en. Joyalo yiem. Iting'e ni ok iyiem. Koro joyalo to yiem. Mano. Koro kawe kaka iyude. Mane kaka en mirwa. Ne. Moro ne ikwero kamano kaka ineno wakwerni. Otamore atamo. Koro kotamore, bas gidhi giromo rongo, giyaro otwa to giromo rongo. Ne, nyiri ti awendo. Dak, omera mon be chamo ji omera. Mon. Nyien, dhako osechamo apiko ng'ani e adek. Ong'iewo apiko dhako nyume iye chi ng'ato. Ochako ong'iewo moro kendo kawo balon dhako nyume iye chi ng'ato. Chako kawo mar adek dhako fwenyo. Okon ah ere pis miuso ne gigi. Dhako chako luwo gini dhako ni obwongo e ariyo riek marach. Ochako luwo tolni oluwo ma oyudo. Oyudo ni eh, eh, ji chiemo oro apike ichamo rongo. Bas dhako to nonge wach. Abiro kawo pati. Omana dhako gima onde ka ni pati. Patikni akelo kisungu, akelo dho mane, asemanyo patikni. Jadolo un udhi sikul. Eto patikni en ang'o? Nabiro kawo ne patik. Patikni akia. Chieng' moro un puonja kuma patik noaye. Ah, koro wati gi dho ma- dho ng'ano. Omana dhako nokawo patik. Okona dwa lowa pika bekni. ok dhi nono ochako luwo chieng' moro achiel dichwo luokore a sime donjo dichwo riek jabanre gi sime to dhako ok yudi ing'e ni udi ka simna gimoro mosieko ni sime omana sime ni chapo udi wabiro wuoye bang'e sime chapo udi koro dichwo sime ok dong' piny ok dong' nikech dhako biro yude Gima nade madhi nyime? Dhako sime ok dong' piny nikech dichwo biro yude. Gima nade madhi nyime? Osiepa, nyien odonjo gi sime baf. Dhaka onge. Kare dhako bi tok baf kama entiere. Kare dhako abiro duogo. To winjo mana ka giwuoyo. Ni an asedhi. Isedhi ni an adonjo e baf. Ira olora. Iolo, tadwa riti. In dhi adhiya. Ayudi ongo. Kare dhako to chung' tok bafka to ok ong'eyo. Ka nyiri tieko luok ni dhako kalo donjo e ot. Dhako koni kawuono kodu un uyie. Nyi rwath olwokore orwakore ah, osewirore rwath owuok. Dhako bang'e okode nyaka rodi. Aya, rwath idho matoka. Okone dhako, dhako pasore ni kindiji kama. Okone, rwath idho matoka. Ka rwath idho matoka, dhako kone ya, oyuda japiko, to kone japeng bile. Ineno mitoka madhi ni nie, kawaga piko. Mitoka ni kiki yombi, to be kiki kale. winje mpango mag mon iwe ni dhako ber ber nono tugo gi dhako mitoka madhini kik oyombi to kik ikale omera koro ne ogut ne tok chapiko kama chapiko dhi ka mitoka dhi mos apiko bende ka mitoka dhi matek apiko kode osiepa nyaka rongo agilor ma gilor ni i aya giyudore aya ginywe sana eh? wawili wawili oh, wawili wanaonywe sana mm, ukone basi kawuono orado kawuono to orado nywe sana uru to kawuono orado aya ginywe sana akagisenywe sana ng'at nyasaye aya yawuok to gidhi lidho bang'e okone gidonjo ka gisedonjo dhako duogo to wayi gi moro nirongo kadi to dhi okone waya bi dhi konya wach moro ni ka to wachamo wachamo chieng' maran ichiedhi to ging'ado niang' madunde kama a ging'ado niang' madunde ng'ato ng'ado niang' ng'ato ng'ato. to gigidhirogo ka gidhiro omera dhako beda tego dhako beda none dhako beda oting'a ting'a gigi te dhako sama iye wang' gino chodhe chodhe be opek ma oting'a ting'a te okawuondi Omera dhoot ema gibiro, dhoot omuom dakika achiel. Kisemuom ni nyathi Nyasaye, gisedonjo kacha. Aya, rwath ing'e ni gejo osechikore. Jal ma rango ni chikore ni, gimako. Ka gisemako, to kare wiye u moko muneno mawacho gi minena, kare wiye gibere dhawo marach. Wiye moko muneno muketo mu- ma- bagalagala gi, omera kare wiye gibere dhawo. Osiepe wiye ne momak ni dhi to minie lwedo kama kae to ne dhako ma wuon dhawo okone wadgi ni ne niangigi biro tur biro ng'inyore gini ok bi winjo niang' ringi dhi om wembe odhi omo wembe ariyo kaseomo wembe ariyo to biro to kone nyar ma gima timore apiko oselal kuomi ka adek koro wadwa manyo apiko onge wach moro machielo in waonge kodi gi wach apiko ema wadwa manyo kuomi ka kwaseyudo wa- waweyi aweyi dhi adhiya wabe wadhi adhiya apiko adek koro mana sia ah, kanya apiko onge sia iwinya in waonge kodi gi wach wamanyo apiko omera imanya apiko Obadhe nosar wadwa. Nosar. Nosar moluny wiye go oko te. Mpango wa kando. Dogi ine gi wan. Iwoni ber ber. To wacho chi ng'ato jal mineno ni. Wiye ma omera koro omera dhako timo remo lindo. Ang'o motimo na piko go wa piny. Apiko go piny gi kanye. Kidhi kure. Dhako timo remo lilo. Kidhi Kichake donge akoni niya, magi weche joyalo aye. Joyalo yiem anoni. Ema omiyo giwuoyo ka. Jal ma wuoche oyiem. Jal ma biro wuoyo ka do yiem. Abe ba yiem sawa. Koro kiny chake. Mane en ng'at mana winjie apika adek omanyo mana nomany moko yudi osar kamoro amora osar kamoro amora osar kamoro amora iwene bende nono Koro tema tema, mon ma chamo chwo wetegi, chamuru chwo weteu. Kendo ichamo ng'ato ma in ing'e ni chame adieri. Ng'ato nigi nyithindo, chiemo. Ng'ato nigi nyithindo, dhi sikul. Ng'ato nigi nyithindo, dwaro gima iluongo ni uniform. Nigi nyithindo, dwaro gima iluongo ni ang'o? Dwaro luokore, dwaro sabun. To ichamo achama ng'ato mitiek te, mon be wang'u tek ndi. Wang'u tek. Gadieri e ka ka chuo ng'ate diyo piny ichamo. Be ing'eyo ni kile ya chakruok piero adek apar gabich tama ne wes. Soma. Soma ne wes no ng'at Nyasaye. Mm. Ukona ngo som wes no. Be nitie jati Nyasaye chakruok kama e. Pradek apaga bitu Wacho nang'o jati Nyasaye? To Lea nopenjo. Lea nodhi mawadgi
Chwora en gima tin koso? Ok iwinjie, openjo. Openjo, koro ikawo chwora te ichamo malich kamane. Gini ineno ka en gima tin. Winje gino. Openjo wadgi. Okoni chung' ka. Ok awal kodi. Ichamo dhabe antie ka dhata nino kech to chwora te diyo piny ichamo puonjo ni nyithindo chulo ni ot ng'iewo ni legni loso ni wiyi omera we tugo Wadhi yalo Kisumo kae. Kamoro ni kama kowa e tie nam, but pipeline ka. Osiepna. Nyako moro wayalo kama jadolo. Nyako ni kare winjo weche kare chuo chunye. Ong'e ang'e to kwatieko chokruok. to- To kona oda cha oda chiegni ka chiedhuru adhi kata udhi lemo na. Eh? Udhi lemo ni to wuon paru ni kwani un chiedhuru adhi. Wach wuon paru wako wedon. No mara no rodho ka yema ne odna. Ere kaka mama ni golo wakan tero no golo wuon paru ere. Ma tawo. ma ok umie kucho ah, oka, wadhi wakone jakwath chiedh wadhi kodi wabed ji adek wadhi nyakoni kwadonjo jodalawa nyakono owuodho simbe madongo dongo ma un gogi koro orunyo sime to koni bi une gima luongo koro orunyo to wayudo kama ondik ni dressing dressing no mano ng'ama ochung'ne mang'iewo ne law ok ndik nyinge ondik ne mochung' e law orunyo breakfast mano ng'a mochung' e breakfast okinyi kokinyi orunyo saloon mano ng'a mochung' ne wiye ka okinyi kokinyi omara nakoni mon be uru teke norunyo gi arunya jothurwa nyaka jama jal machulo gimno ni rent te ni kanyo ni e simbe kanyo ok negi gi ng'ato gin ma kamano winjie koro ka dhako ni kono anijo kama magi magi chuo man gi mondegi gik mineno ndiko rent kia kia saloon kia ngogi magi chuo man gi mondegi to gitimo na gigi tawuoro ni sama gitimo na gigi mondegi to akia kaka ochiemo nyithindgi to akia kaka onindo ok ang'eyo kata odhi sikul kata ok odhi akia konya uru jo kama siepna wamor ni nyakono jakristo wuono haleluya mamiyo gini koro odhi omuk oko modong' jakristo mane en okoro kara setimo nono ne jalo penjo wadgi openjo no siepa to koro kake diyo na de tie konni atim nango an openje to chuo be wao kata ngato chami tieki chuo be awuoro chuo chuo nen jali tieke te loj tieke jo dala wato nyithindo tengo ni to be okodew to be okode Isaya ondiko ni un gi wenge ok nen. Isaya ondiko kamano. Un gi wenge to ok nen, in be nitie ok winji, ok ginen adieri. Nono, to nyie ni e, ng'ani iluongo ni Omondi Lawlilo, dine aneno nyako mane odwaro, mane owako ne chicha. Omondi owako ji, nodhi okonye nyuomo nyako, jodalawa. Omondi Lawlilo. Owako owaka ji nayong', ni bu ukonya nyuomo nyako ayudo. Ato kosewako ji, ochako lokore ne, eh, to kendo. Odhi ochako lokore. iwadi bed bed nono ng'adene ma omondi omondi long lilo mano omiyo akoni nyathi nyasaye chuok chami motieki te miponi dong' e pap chieng' mineno ineno ka iserumo teneng ochwadi teneng oweyi gi gope mamoko ok inyal chulo mano chuo minenogi owe gi gope mok inyal chulo ng'at nyasaye chuo nenehu yieuru mondo chokruok mobiro kani oyawe wang'u mondo unen unen inaye gik mitimo mon kamano oyawe wang'u chokruogni oyawe wang'u mondo unen osiepna wachomo buru to ok wane domineno sama isa- ma nyasaye omiyi ni kawo chi ng'ato chiegi tiweyo tisando nyithindo ma nyasaye omiyi nyithindo nyithi ng'ato emipuonjo nyithi ng'ato emirwako nyithi ng'ato emipidho nyithi ng'ato emichulonegi ot to chiegi, osiepa, to nyithindi, nyaka meru dala. Nyasaye ni kodu gi wach. Chuo de. Nyasaye ni kodu gi wach. Uno duok piny. Mane gima ndiki. Ok inyal timo makosa. Nyaka meru, meru tho dala ka. Onge gima cham. Meru chwo ma iye kokumbore ni. To nyuol to nonyuol. To nonyuol ne chi ng'ato. Onyuol ne chi ng'ato. Un gi wach. keching'ani gowuwi ka osiepa nyasaye winje min-gi gowuwi ka nyasaye winje gigi ok dhi nono nyaka chul nyaka ichul in mama mokawo chwor ng'ato in mawuok kodi nyaka ichul mano e kaka en dichwo moyie chi ng'ato kawe to we jodene nyaka ichul in nyaka ichul Nyasaye okwedhi nono. Kech ok inyal sando jomoko onge gi nyithindo to ito Nyasaye omiyi, jomoko onge gi mon to ito Nyasaye omiyi, jomoko kata min ne mano ok oneno. Ogoye piny to tho, ma oyiki ka ok oneno. Osiepna to ito Nyasaye omiyi meru, nyar gi meru, to ni be apendi, awori, gich Ayubu, Ayubu chadi, Ayubu piero ariyo kod ariyo, Eh, gich Ayubu piero adek gauchiel, wes piero, a- a- ok wes piero gariyo. Omane wes apar, we wachake gi e kori. Ayubu piero adek gauchiel, so amane. Ng'at Nyasaye mak nawa, adwa ni chak igi Pradek kuno. auchiel. Ah ah, wami wes ng'at Nyasaye. Kech mago yuma marach kabisa. Donge winjo? Nyasaye ok dwaro yuma machalo kamano. Nyasaye oweni meru to ni to korki walo, iyi to koro winji. Mano rach malich, Nyasaye odag weche ma kamano. Ng'at Nyasaye. Ii. Ii. ii. Ang'o matimi? Ng'at Nyasaye timori nade? Bed ng'ama nong'o. Bed ng'ama oriere. Bed ng'ama chieng' moro achiel ayu piero gang'wen wachikre kabisa nyaka wes piero ariyo akia ni chaka wes piero achiel onge wach chaka ne wes piero ariyo Prariyo, Ayubu prariyo gang'wen prariyo wacho ni wacho nang'o onge ng'ama pare onge ng'ama som- pare somane koyware somane kayware ni onge ng'ama pare Kata mana ng'a. kata mana min mare bende wiye owil kode. Chak ane maber. Onge ng'ama pare, Ehe. kata mana min mare Eh. bende wiye owil kode. Adwa ni som niya.
Onge ng'ama pare kata mana min mare. Akia ni mano be dang' donji. Onge ng'ama pare, kata mana min mare Bende wiye otimore nade?
bende wiye owil Wiye kode. owil gi min mare.
Ang'o matimo min? Kudni chame Kudni chama min? kendo orumo chuth. Winjie.
Koni nonyuolo wuoyi olewe taon koyugi ka be ok Nairobi mana ka ema rwath olewe ni rwath miel dong nya somo ni niya ni pesa duto ma giyudo gichodo gimadho gang'o ma nana kia koro nya somo buk mane dak usom dak unyisi osom joma ndiko koso ok indiki Dhi, iwe ni ber ber nono. Ng'ama ndiko to ng'awa. Eka ndiko chaba wachno dhiki, nyocha asesomo wa anuoni. Agaburu tang'ane. Som. Somane. Apar gaboro wacho niya, Apar, awachani. Zaburi mia gariyo apar gaboro.
Somwa.
Owacho niya, Okon ang'o? nyaka ndik gik ma Nyaka Nyasaye ndiki, to ma osetiyo. ichok indiki ni ibiro paro gi nade? Awacho niya, nyo asomo niya, pes duto ma ginwang'o e boma ka, weche ariyo imiyo mon tij madho. Nyo asomo buk mane? Ang'o? Ang'o adek adek? So somwa kamane men? Somane? Dipo kikonye wuod

Mano ber kabisa. Methgo man go mon. To samoro to chiege nitie, jal matimore kamano. Chiege to nitie. To en ne weche ariyo, be ema ng'ato bedo ne tangi mar apiko. Tangi kama ema ng'ato bede. Bang' adek ning'e ka. Iwone ah wuodwa nitie menyo. Herr, bra kama. Api tange wang'e nege, gole e dala. Mana ne chi ng'ato. Awuoro chuo. omundi noplelo omundi awero nyakong morita nyamin achiel to koro awero hika ng'a morundi adundo bera ari kama were maluongo okele dhiang' dak okele dhiang' anyuomo nyako nyathi madwaro to wero ga were maluongo okonyi yam dak okonya mondo anyuomo nyako Seme ere maduongo okele dhiang' Ebi ka era loso godo ukonya yawa To kata tuo mama adundo oromo ya To kata benda tuo nyathi jominya to nyalo taya Ah, Mabiro cham anena ng'o Ochako lokore mabiro ni onena ng'o To onge gima ne Rock hallelujah. Yie ni wan ko ji dobi okonye jombo. To ka nyako biro to kore eh mabiro ni. Amen ang'o. Onge wang'. Wochami. Wetambo wang'i kabisa tichami. Tage wang' makata long. nigi long moro ma winj wer ni madonga mariambo mariambo peng to peng to nigi pesa joma osegolo oko ng'eny to ijo piny otari un wegi kata long ionge go to niriambo peng Ne, tangi mar penya mobedo ni, omako mar penya ni, eh, eh, oh, eh. Tangi wang'e nege, to kata, kata gima ji chame e ot, awuoro. Eh, tem, tem, ng'at Nyasaye. Ne, adwa wuo gi jodongo. Jodongo wa kawa kawa kiny na chop wachni. Jodongo richo kabisa jodongo muneno gi. Eh aneno gi ka gibedo jodongo ani sai mondo gwedu. Jodongo iruru kamano. Jodongo ema to wuoyo go. Ingene ya ondiki ni ya mache buk mane jong'ad bura. Piero ariyo wes ariyo tang'ane. Mm. Leke nang'o cha? Kel wesu wadhi Sarach. Okona nang'o? Jong'ad bura be ang' neno wang'.
Eh. Owacho niya, Nang'o? dhout Israel duto Mane kaka owacho?
kaachiel gi jodonggi, jong'ad bura piero ariyo wes ariyo, Chakane.
dhout Israel duto Som Nobi e chokruok. Nobiro e chokruok makane. Dhout Israel nobiro ma jodongo bende onwang'ie e chokruok. Winj gini, chakane kendo. Dhout Israel duto Dhout Israel te, kaachiel gi jodongo kaachiel gi jodongogi, nobiro e chokruok nobiro e maduong' chokruok wawe biro koro ka gibiro to nowuo kodgi malong'o ka gisebiro ni to paulo kone tito niya tito ariyo ariyo loko machon weri gi manyien som kane isenwang' ka jodongo biro e chokruok kaka gibiro ni to paulo kone tito niya somane wesno kasi ariyo ariyo loko machon we manyien somane mm. okona Tito ariyo ariyo wacho ni wachona we loko machon nyis jodongo mondo gibed moritore. koro wuogi jodongo mane en ka jodongo nobiro e chokruok to nwang'gi okone koro wuona chokruoge mondo gibed joma nade Nyis jodongo mondo gibed joma oritore. mane en koro paulo koni tinde ni jodongo obiro e chokruok wuoye kodgi okethore marach jodongo binenogi ketho mier ka gin ichien jodongo binenogi olokore gik moko nono ilando pile jadolo ni "Oh, jaduong' no onwang' ma ja higni piero auchiel onwang' gi nyi- nyathi moro ma nyako ma ja higni piero aboro abiriyo nodiyo piny nonwang'o dhako jaduong' ma ja higni piero auchiel Iterogi e kot ka pile awinjo kilando. Jaduong' higa piero auchiel piero abiriyo kochomo kuro. Osiepa, Paulo chokruok to kik iwegi. Jodongo nobiro e chokruok kae to Paulo onenogi to kone Tito Tito wuonagi jodongogi kata obedo ni iwuoyo gi mine to jodongogi waweyo okethore. Lich ka masira. Jodongo minenogi, wanyisie jaduong' moro. Ne, ne jaduong'ni. Buk mar chakruok piero adek kod aboro. Wach ochakore wes achiel, we wes achiel, chikri nyaka wes apar gabich.
Nikech sa, kiny mana chop wachno. Sa ma ne ng'at Nyasaye mondo ibi. Okona. Pratim Gaboro, Eh, West Achiel.
hata wacho wes apar gabich. So, Wes chakre wes apar achiel. gabich wach Wes ne. apar gabich kona ang'o ng'at Nyasaye. Kane Juda onene, Kane Juda onene, noparo ni en dhako ma jachode. makine.
Juda ne ng'ama ne jaduong' man gi yawuoyi e adek. Juda to wuod Jakobo. Juda wuod Jakobo, Jakobo ma wuod Isaka, Isaka ma wuod Ibrahim, Ibrahim ma wuod Tera, Tera ma wuod Nahor. Winj gini. Juda wuod Jakobo maduong'. To koro Juda ni jowadwa. Juda onyuomo ne wuode dhako. Dhako ni iluongo ni Tamar. To koro kosenyuomo ne dhako to nyien miluongo ni Er, Er e wuod Juda maduong'.

Ma gima ok nyal bedo e kind ji. Nyithindo te ma timbegi richo, un utho. Maneno, ok unyal sando ji kamano. Utamo ji nindo kenya nono, usimaneuru. Wan gi piny matek ma ji menyo jodalawa ma ng'ato nyalo manyo manyo gi ng'ato Rais, rais, rais, rais, oye, apara paro, oye, ng'ato go uya go kama kemi nyithinde chiem. Neta To koro wayudo gimoro moywaguru kama, nigi pande moro ni koro ok ja- ja- ja- jamwa koro. Kiyude ka Swahili bende adek, eh, simama hapa, kaa chini, hapana angalia mimi, beba mkono juu, toa simu, apendi. Ne, Nyasaye ne okoni mage tanego. Gini mane bende no? Kech mane e gima nyithindo moko keto udi chiemo go ka. Jowadgi to manyo kata peng cha adieri. Jowadgi to timo gik matimo. Oyie kata were chiwo kamano. Kama ko yudi. Oyie kata chuo gik moko chuo pino to chuo ang'o. Ogawore gi gik moko. To moro to nitie ma yudi chieng' kama. Ole er gima timo to onge. Uto dwano utho. Mane kaka en awacho. Ok inyal sando ng'ato, yawa duto menyo kae. Yawa mine moti, ma samoro to ng'ato olo malon, omenyo ne nyathine. To ni koka rawera moro ma tich otamo, ok dwa timo tich, to tije to ng'eny. Babau nitie, Kocharan nitie, Mjengo nitie, Kiango nitie, mago ok odwar. Ber. Oliwa otiro dike, to oliwa ne kulie. Ochalo jalweny moro ma- Apen, kae to ae gi lwete nono, to an to denyo, to kosedenyo, obuko mine mo-

Chakane maber. Owacho niya, Ogo nang'o?
Eli koro noti ahinya. Eli to koro noti mar to jadolo. Nowinjo gik mane yawuote timo ni To jo-Israel. nowinjo gik ma yawuote timo e kor gweng' ka a, e taon ka, ne mine madongo, somewhere. Kendo kaka ne giterore gi mon matindo. Mako nyaka mine dhi, nyaka gima ok masne omako diyo piny nonwang'o dhako, to ng'ato ok masne. Mas min mare, oyomo kata min. Awaro nyithindo ma kawuono. Un wabiro wuoyo kodu mos. Sa ubiro biro. Samwes. Omiyo nowachonigi niya, Nodwoko yawuote to kone niya. Marang'o utimo gik ma kamagi? Ang'o momiyo ayudo ripodu ka pile pile pile ni un ema uketho taon kaa? Asewinjo wach timbeu maricho. Ji osetero wach ni jaduong' ni ok ni jaduong'. Taon ka oketho to nyithindi namba achiel. Ema ketho taon ka. Kendo ka marach. Jaduong' jogo ibiro wang'o gi tero. To kik ine richo. Jogo kone jogo kone Samuel. Gikoni nyithindigi ikwae ka ni jadolo to nyithindi to olo je taon ka. Nyithindigi wawang'o gi tero to kik ine richo. Wawang'ogi. Ne giwachone. Some words. Owacho niya, Ogo nang'o? ooyo yawuota, Eh. wach masewinjo ka joruoth Nyasaye Ah, wach masewinjo ka joruoth Nyasaye. wach Somane.
masewinjo ka joruoth Nyasaye wacho kuomu Ok en wach maber. maber. Ero. Ka ng'ato oketho Nena. ni wadgi, Ehe.
Nyasaye nobed ne jaketho. Some words na To ka Nyasaye. ng'ato oketho ni Ruoth Nyasaye, To? to ere ng'ama nokonye? Kaeto. To ne gidagi winjo dwond wuon-gi, Omiyo. nimar Ruoth Nyasaye nos- noseng'ado Ni mondo ang'o? wach ni mondo githo. Ne githo.
Nowang'gi tena. Eh! Mano e mondiki. Osokiri. Mano e mondiki. Obiro wuoyo gi kijende bang'e kaachiel gi nyithindo manyiri. Obiro yudo thuolo obiro wuoyo kodu. Ang'e konyake kamano. Mano e kaka en jowadwa. Ang'o ma awacho? In ok idwok awang'o yo. Ang'o ma awacho? Awa ne chakruok. Jodongo, Eh?
jodongo. Some, some ways.
Owacho niya, Eh. kane Juda onene, Kane makine, Juda ni aye wuode ne timene richo. Kae to koro Nyasaye okone Juda. Ito gi kaka itago mon gi kaka itago ji to inanegi. To chik moro ne nitie mondik e rapar mar chik piero ariyo kod abich kisomo wes abich choko niya ka ng'ato otho nyocha onyombo to tho to we chiege kapok o- obedo gi nyathi to wadgi ng'ato kik kaka moro ni ng'adi jater moro biro ne nyasaye ok dwar mano jomowinjo mine wa matinde uting'o ruowe jater ne ok riw ka ng'ato ne ok riw jater moro moa kumoro ne ok riw matinde uchodhru ubiro ng'ado mu ng'at oyie chodhore makala tiago kanyo ni be dhako ok dewo ohero nyowuoyo Unajazindua mba. Kiki yogi batako ninde. Yaka na kumwaya. Gimoro malayo chunyi, to bende dhako moro kasere go taka ni kone, mama ma to jakanye. Ne, chik nowache chik abich, wesa abich, okoni ka ng'ato otho, to we Mine iluongo ni wuod Asego. Onge. Owadi gi nyiri ema kawo dhakoni. Mano chik mano mi Musa. Ne. Nyiri notho. Nyiri miluongo ni Erni. Otho. To kosetho, to jaduong' miluongo ni Yuda okono nani ma ogore. Okono nani nani. Kaw nyako kaw chiwo wadu. Mara moja. Okaw. Nyiri be timbe ne oduogo bedo maricho.

Yaye jo yaye ng'ato somane mare no wacho kamano ng'ato somane ya jowa ya jowa josomo kawuono onge eh mane ng'at Nyasaye ok onamo Ah, Pak achiel wacho niya, ok onamo jot Nyasaye ah, unubed unubed gi ich unu mar gi ich to ich nobedi mihudhi wich nobed nume hudhi ununyuol yum puodho wiji malo Mare gik minyuolo. Muchi. Bi weri go.
Iri kwa yu puodho. Wore osiepna. Ikimako ndi ibere kudu cha chiko. Moje kono chiwo mane waembo. Ati kani angeji. Kare gima chiwo uso tige kia. Yu puodho. Aworo. Aworo kaka kidaro timo cha chiko jadolo. To timo yu puodho. Mada ame ati asetalo wodhi yu puodho oko kuoma. Mada bibiro nyu. Hey. Beh. Don kama itie kasi ng'at Nyasaye kasi. To niya, Eh, kane Juda onene, ne Juda ni ne jaduong' mokethore marach ne wang'e mil mayori. To aeto ineno ka yien cha osetho wadgi bende otho dhako odong' kama. To wuoyi nitie jaduong' ne nigi yawuoyi eh, adek achiel Onam achiel oh, ng'a- ng'a- ng'awa Er. Ogoyo kote, to dong' wache iluongo ni Sela. Kae to Sela ni piny taro koni yawo. Nyar ng'ano oselwaro yawuot ariyo. To chik to wacho ni kik ng'ato a oko. Achaka miye nyathina ne ochako lwar. Ok amiye. Ruono dagi kun "Mm-mm, nyako bed mos ywag chwori tieki omany kaka wabiro timo. Nyieni to werigo en kik ing'e. Kae to tame jalo. Kosetame jalo to Wach marach jaduong' ni ebe chiege notho. Koro ka chiege otho, to ne gima koro timore. Ka jaduong' ni setamo jali ma ong'iyo nyathini, ne ang'eyo ni ma abe biro ka piny. Mon moko masich piny. Jo- Jaduong' no odagi wuode kone ne nyargi wegi. Ariyo oselwar, ka in ema ilwarogi. Koro kaka ilwarogi, Modong' wena, wena wabu wamanyane kaka watimo. Ywaga ywaga chuogigo itieki, to kisetieko wabiro bedo piny. Iyudo ka jaduong' ne yande chiege osetho. Kare jaduong' ting'ene jaraha, mana awacho ni cha. Jaduong' to piny nono. Ayaye. Jaduong' ne tiyo, jaduong' ne tiyo e gweng' moro. Osiepa. To koro ka notiyo nong'ado yie rombe. To kare jaduong' ting'ene wang'e ok ne. Ok ne diriyo.

Koso diel. Ba in go mamari ba be chiegi. In in girombo. Nyathi nyathi. Kosetamo jalni, mosetame wuode ni. Mama ni okore, eh, jaduong' ni ang'e kite asedak kode. Ang'e. Koro kotama nyathini, abodo yie ni an. Chieng' moro achiel odwa timone gimoro mabe en oting' bade malo. Gi kaka okethore ni, ang'e. Timo som. Kane Juna onene noparo ni en dhako ma jachode. Dhako no luokore maler jowadwa ogolo lepe mag chola kosegolo achako wachno gie kore in ang' ichak e tiende. Kosegolo lepe mag chola oluokore maber ae to oumore gik ma mon wuo. Owero ogo mo oseba kosego mo oikore maber. Aya odhi obed e bath yo kama. Kadhi tich, nopimo Juda kabisa. Kadhi tich kuma entiere. Dhi ng'ado yie rombe kuma ne entie. Osiepa, jaduong' konene. To kan alo. Ah, how are you? Ng'iye, to, how are you? Ng'iye solve it you. Yoko ndio mama. Mama nodnen. In fact, aneno ka in familia, ma watimbe chuo. Ano dai family ha. Kacho. E kwa mo joga ya. E family. Kare ki ma kore family ya ni jadolo. Kare chi wuode.

Somewhere else. Tamar nopenje niya, Kama nopenje niya, ibiro miya ang'o? koro ere gima Gini ober, gini kuma mon go. nosechamo ji ober, awinje gini. Dhako mane dhi yuko ni jo- jaduong'. To ok anyal tami osiepna nikech chuochuo te. Koro machiegni, lete basi. Niko, ni- niko tayari, lete. Ah, jaduong' oleto, noleta ang'o? Somwa ni Ibiro miya ang'o? Kuomu.
Juda nodwoke ni, Juda nodwoke niya. Abiro oroni nyadienda Awinje chwa, awinje chwa. Jaduong' mang'ongo man gi diek oyiegolo dieke ne chi ng'ato. Awuoro. Eh. Eh. Sibrotek. Aya, so wes watieki. To nomedo wacho niya, Nomedo wacho nang'o? Kiyie gi mano, Ehe.
to ere gima ibiro singona kapok ioro nyadiendno? Kamano.
Juda nopenje gima odwaro mondo Ma osingne. wije chuo, jodala ma wije uru chuo, to mato ng'ama ng'ongo. Mi nodwoke niya, Okone nang'o?
Miya bony- Miya bony bonyino, mitwe lwetino.
gi tonde, Maki. kod ludhi. Osiepna mago gik mane ochoko nomiyo nyakono te. We wang'ade yo machiek. Ing'eyo ni okawe modhi kode, otimo kode dwache. Chik ne nitie jowadwa. Chik ne nitie Israel ka kunjo e udi ka. Ok imak ich oko mar keny. Ok imak. Ok imak ich. Dora, jaduong' ni no okawo chi wuode, otimo ga anjawo. Kosetimogo, nyako ne omako ich. En en ka tich. Oh, oh. Jaduong' nyako ni oketho ni dala. Omako ich. Tech asela bende miye. Asela to noka miye. To omako ich. Omako ich miye. Mano kidi. Mano kidi. Wach piero gabiriyo. Kelane. Kata wach piero gang'wen. Omane wach piero gang'wen. Padhi. Ang'wen wacho niya, Wacho nang'o? Bang' dweche maromo adek, To bang' dweche maromo adek. Juda nowinjo ni Tamar chi wuode

Akwekwa wang'a jomane dwa wang'e ka. To koro ikuru dwa wang'a ni e. Kendo uwacho ni koro wang'a ni e. Aneuru gigi. Magi mag ng'a. Koro kondike nyinge. Koro kisomo Juda, nisomo Juda. Ji piny obiro kone yawa. To be nyalo timore adier? Be nyalo timore? Nyakoro koro kapok uwang'a, to uwang'a gi ng'at mane omiya higni. Ayie. omera winje gino kaka ne tek yar gi wegogo matek okono kuwang'a kenda gi ng'at ma nomiya ich te som weswadhi Rang ji ane ka ing'eyo wuon-gi. male Juda nong'eyo gigo. Juda nong'eyo gigo.
Oyudo kondike nyinge. Ma Juda, yamo Juda, yamo Juda. Juda nokoni kweli magi maga. Rwathogo lwete piny. Okone mage maga. Kae ka wacho nang'o kendo loso yo kama. Ong'eyo gigo mowacho ni Okona. en ema en To kare wadwa mano timo na ane matimo gino. to an ema asetimo marach. Okede.
Okon jaduong' to kali keto romo ma wang'a gi ine kali bikawo wang'i kode. Obara ni je jaduong'. Mano jaduong' ma wuon pacho. Jodongo. Kiny na chop wach kiny. Ruoth Yesu. Kiny na wuo gi jodongo kiny. Sa maber. Mondo iwinji ka monego ikaw. ya tondå gå bä tå ra må jaduo gå bä ra nyisi eka kå ndä ke må ma nä jaduo nyaka bä ra nyisi nyasaye nä å kå nä ezekiel kambusi nä ezekiel iduong andå nä bä ra nyisi edalani tondå ngå bakå kra nyisi kata matin kinywa dawuo nyasaye å gä thwa nying ruoth yesu cunguru malo mondo walemi Odhiamboni wuon ng'wono, isetimonwa maber wuon kwe. Yie mondo wayud wechegi ka kinde pod nitie. Erokamano Nyasaye mar ndalo. Yawa yawa itwa, yawa yawa wengewa motamore nenogo. Gin Nyasacho wabed nyithindi, ma isayowa en Kristo ma jawar. Amen. Saye mondo ogwedhwa. Kamano sama Wadhi e program machielo. Aneno ka pasta biro. Ah, Ka pasta tieko ni to Eas kelo wer kaeto waikore ne winjo wach Nyasaye okang' mar adek. Erokamano.
Ah, erokamano wadhi mbele kod programs mana kaka oseluong joeas joeas unyalo biro machiegni mondo ukel wer e sama joeas biro mana mapiyo mar konowa ni wamed ameda pie mondo mi injili mar nyasaye odhi mbele Ah, arwako pastor swete wa manie chokruok wan gi pastor james opere pastor james opere kama Nyalenda. Uh, Nyalenda e district kama ne joyandruagi nitiere ka gibiro ka. Donge warwako jadolo e nying Yesu? Jadolo chungi mos chokruok. Amen. Erokamano ahinya, heirs of God's kingdom, kindly come. Uh, kaeto fundi wa mitambo inyalo keto machines mondo chak bedo mondo mi